Aýy göwri dem gamly. Mirasyň bahalary. Mirasyň bahaly aýdymlaryna köne döwürlerden gelýän, emma Aýy tehnologiýasy, olaryň täze jandarlygy, çeper işleri dowam etdirilýär. Görkezilmeýän mirasyň uly ýüzi älemde äşgär bolup durýan taryhy akymynyň içinde bir hatyrasydyr. Biz hemişe başymyzda göterip, şol bir ýagty buz ýaly, parlaýan ýyldyzlaryny görkezýäris. Hormatly çagyryr Alla! Häzirki wagtda Lanjaw şäheriniň Saraý suwunyň kenarlaryna gelip, geliň, bilelikde Göwre Derganynyň hekaýasyny eşidelim. Görkezilmeýän mirasynyň gaýdymlarynyň köne ulgamlaryny açyp, aýy tehnologiýa bilen janlanýar. Taryhlarda gelmegine garamazdan, biz hemişe wagtymyzdan peýdalanyp, geçmişi çeperlikde göz öňüne getirýäris. Häzirki günlerde Lanjaw şäheriniň Saraý suwunyň kenarlaryny birleşip, Göwre Ary Deminiň hekaýasyny diňleýäris. Hormatly diňleýänler, Gansu welaýatynyň mada mada däl medeni mirasy barada aýdanymyzda, meniň döwri derigamynyň tapawudy aýratyn gowudyr. Ýüzlerçe ýyllar we Saýraý suwunyň tolkunynda üýşünip hem howa ýagşy-ýaman, gülleri gördüm. Men Saýraý suwunyň iki kenaryna bolup geçen üýtgeşmeleri, öçleri, baýlyklary şaýat edip geldim. Meniň hereketim bu ýerde ýaşaýan adamlaryň umumy we arzuwlaryny alyp barýan bu Ýer üçin aýrylmaz bir bölek bolup durýar. Meniň önümçilik biraz çalşyrymly. Ilki bilen hünärmenler we oňat göwri deri saýlanýar we ýörite işläp her bir howa bilen duýdurylýan kiçi balonlara bölünýär. Bu balonlar ýokary göwrümde güýçli barýandyr. Soňra hünär maddalarynyň bu deri balonlaryny çam-çamly bilen berk bilelikde durnukly we gämi döredilýär. Bu ädim köp tejribe talap edýärler. Biz biraz ýalňyşlyk bolsa-da, meniň gadymy parlaşdyryp biler. Görnüşim ýönekeý bolsa-da men şol wagtlarda saraý suwunyň ygtybarlyk ulgamlaryny birige etdim. Saraý suwunyň suwy çalt akýar, men suw akymyny bilen illeýärin. Hemme hemme mallary daşlamak hem-de adamlaryň geçirmek işini üstünlikde ýerine ýetirýär. Sowet döwründe meniň göwrümde uly transport tizligine ýokary bolup, meniň göwri derek gama harby gämi bilen deňdir diýen at gazandym. Har saryý suwunyň akymy çalt bolsa-da, men asla gorkmaryn diýär. Meniň her bir deri suw sumkam, deri sumky güýçli bolup, öňe gitmegini dolandyrýan. Saryý suwunyň ýüzlerçe ýyl Ýyl durup gelýän Şerk gämi hökmünde we onuň ýerlerini geçmişi bilen geljegini baglanyşdyrýar. Häzirki wagtda häzirki zaman köpleriniň gämileri bar bolsa-da men bahar tomus gyş düşen möwsümde Saraý suwunyň iki kenarynda durýaryn günebatarda meniň şeklim Saraý suwunyň üstünde has-da parahat görünýär. Sänki käni sänki köne taryhy hekaýany görüp berýän ýaly. Güneý bat güneý güni bataryp serpitiniň buýruklaryny emma uly Men göwri deri gamy höküminde iň gadymy usul bilen iň içginiň söýgi bilen saraý suwunyň ogullary akylly we çydamly görkezilýändir. Bu meniň hem-de saraý suwunyň halkynyň hemişelik paýhasly jebisinden ýagtylanýan aýratynlyklarymyzdyr.